So daeth y dda iawn, diolch. Uh, dechreuais i am chwech yn bora, ac nes i gyrraedd, o, Llandudno, o ddeutu tua hanner awr di saith, lle. Ond o'na ddigon o stopio o siarad yn y ffordd. Um, o'na ddigon o bobl o'n i'n um, oedd wedi dod all- t'o' bobol oedd yn cefnogi fi 'lly yym fel cynghorwyr lleol a cyfeillion sy isio gweld y llinell yn dod nôl yym ac oedd hynna'n golygu fod yym bod y daith wedi bod yn mynd yn eitha' cyflym iawn yn siarad efo bobol ynde? Wel, mae'r cyrraedd wedi wneud o'n. Felly, yr er cam nesaf ydy um, mynd at y llywodraeth yn nodi fod um, hyn wedi, wedi digwydd ac i weld beth yw'r matab nhw yn dweud bod bobl wedi bod yn, yn cefnogi hyn oherwydd nhw eisiau gweld y bysys neu gwelliannau'r trenau'n digwydd. Um, a tyfod, fod angen system gwell a drefnidiaeth ymlaen Um, ac um, mae, os dyn nhw ddim yn gwrando, dwi'n meddwl ar cam nesaf fysa gwneud deisab yn uh, gofyn ar nhw i, i rand, ail rando eto i, um, ac uh, neu siŵr fod yn cyrraedd y marc 10,000 yna, ynddo, i, iddyn nhw gael gwrando. Dwi ddim yn siŵr iawn, dwi'n meddwl bod nhw'n, maen nhw'n meddwl fod blaenau'n iawn achos bod yna system trenau'n bodoli mm. ac um, fod o ddim yn fater o frys achos nhw'n wrach yn gweld hyn fel fod yna linell cyswllt yna ac um, wrach nhw'n canolbwyntio ar prosiectau eraill yn lle ond dy'r system y reilffyrdd ddim yn ddigonol uh, nac yn dibynadwy nac yn fforddiadwy i gymharu fo bus. Lle. Lle naill ai fod na system, um, o, fod na system bus yn dod mewn hefyd, neu fod yna newidiadau drastig yn digwydd i'r syniad dren, de. Di, di bod mewn limbo fel yma ddim y ddau neb, a mae'n jyst yn, mae'n gwneud pethau'n anodd i fobl sy'n mynd i sbyty, uh, i gwaith, i ysgol, ac hefyd i fobl sy'n mynd i weld i teuluodd. fel nes i sôn, um, mae yna lawer iawn o bobl yn dibynnu ar y gwasanaethau yma i fynd i sbytai, i ysgolion, i weld teulu, i weld gwaith, neu hyd o jyst mynd am dro. Ond um, drwy torri cymunedau ffwr yna gwneud, neu gwneud y llinell o dafnidiaeth yn wannach, mae o'n golygu fod, naill efo bobl yn gorfod symud ffwr i, i gael gwaith neu um, bod o'n, wel, mae ma llai, ma cael rhywsyd yr ardal mewn, uh, gan olygu fod bobl methu mynd wedyn i, um, so mae'n gwneud yr ardal yn fwy um, unig rhywsyd ac yn lleihau'r cyfleoedd sydd allan o'i bobl. Yym, 'dyn ni heb 'di jyst roid yym gadal y peth fod lly f- felly i ddangos ma' blwyddyn i'r dyddiad so y blwyddyn i union i'r dyddiad o'dd o un ar ddeg o Chwefror so diwrnod nes i neud y daith i ddangos fod yy fod o dal yym yn ein meddylia ni lly ac hefyd yym ma' roi s- s- yym ma' dangos hefyd fod i'r Llywodraeth bo' ni heb 'di roid yy fyny i ga'l system trafnidiaeth gwell a fod Blaena' fod o ddim yn deg i nw atal Blaena' a'r broffesiynol i fod, fod o'n bwysig, mae pob cymuned yn bwysig ac fod o'n anheg iawn i dorri'r gweithienna yma sy'n cysylltu cymunedau ac roi rhywbeth sydd ddim cystal yn ei leo. Um, fod fi'n bo fi'n hyderus fod rhywbeth yn mynd i ddod yn y pen draw. Jyst dwi'n meddwl bod yna ddipyn o waith i, i frwydro eto lle. Ond um, dwi'n obeithiol bod yna rhyw ateb yn mynd i ddod mewn rhyw ffurf.